Vatariri nevateereri vepaCitizens Voice Network tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa cheBig Talk. Nhasi tiri muguta reHarare mustreet tiri kutaura nemamotorists tinzwewo pfungwa dzawo pamusaka pemutemo waakuuya uyu weBroadcasting Services Amendment Bill unenge waakutarisira kuti munhu wese ane motikari atange atenga mutero weZBC radio asati atenga mutero wake wezinara neinsurance. Toda kunzwawo pfungwa dzemamotorist, toda kunzwawo pfungwa dzenyu kuti munotiwo chii pamusaka pemutemo uyu. eh. munoona sei mutemo uyu aiwa aiwa hauiti because handi munhu wese anoteera zbc ko vamwe wana mamwe mastations aya wana capital nemamwe akawanda wana diamond eh, chii kune nyangani iwawo wanowana wokupi mari yawo wanoiwana kupi mari iwe kana muchiti mari yemutero ngaiende kuzbc chete ko vamwe awa mamwe mastations aya munoaita sei do you, do you share equal here amongst mamwe mastations aya
saka zvoitwa sei eh? zvoitwa sei ah, ah. kana muchiti you share equally pamaradio stations ese ari legally operating muzimbabwe then thats good tinotenga eh, ndadai kunzwa recommendation eh, tinotenga you must share equally kwete kuti zbc chete kudii because pana wamwari wari kuti antere zbc Eh.
Imwe munoteerera kaipi. Eh? Munoteerera. Aito teerera nyangani yekumusha kwedu. Hey, tenge chida kunzwa zviri kuitika kumusha. Eh, kwete vana ZBC kazhinji kacho ha ah, politics ndo dzinowanzwa wanzwa ipapo. Imwe mudzifarire.
Hayi, wati hatisi ma politician. Politics for the for the politicians. Hatidi politics. Toda kuti zvinodhivha zvinowaka nyika. mm. saka kana muchiti you share equally pamaradio stations ese then thats fair thats fair enough not for you for zbc only no vanotenda vaita basa right thank you kune vamwe vanhu vasingatendi maradios vane zvitendero machurches asingatoiti zvemaradio but he drives a car so the next thing they are much just they are forced kuita zvinhu jehovah's witness some of them they don't listen pane mazha vana vasingatitereri radio matvs havatoiti mudzimba dzavo eh, brother onyambana vanoterera radio yekuchechi kwavo chete zvimwe zvese izvo zvimwe vangasingaiti saka at the end of the day akumanikidzirwa kuti aterere radio yaasingatombo chero mota make hatodi kuti muve mune radio arimumona saka zvikaseparetwa zvozoita kuti zvive nani hai ine kwandiri hangu irobariya irobari irobari asi vanhu kufoswa zvafana ndokumanikidza kuti ita poli funeral pala iwe funeral policy i mean zvinoita ita funeral policy iwewe because ukafa uchanetsa hama dzako Eh, but uri kuti maybe mine muchiaccessa maservices avo paradio mota umu Ah, saka ndisandoti bhadharai wati, instead yekumanikidzana kuti for everyone because kune mota isina radio tinonzwisana tikubvumai hanga mota isina radio iriko ko mota isina radio munodii ndabhadhara si mota yangu haina radio zvava nekuda kupa example yemota iyi iri pamberi pangu haitori na radio zvandotoziva haina radio kana kuti makutomumanikidza futi munhu kuti iwowa chibva watotenga radio yako iwo

Eh, but vari kuti hamuzobhadhari zbc yacho pazvaparadzaniswa vari kuti hamuzobhadhari munozorega kubhadhara mungobhadhara zinara yoga aiwa kana isina kubhadhara license ka then you can now eh, makunishin bhata manje ndobhadhara license mm, chimwe yonoti womei koinda wakaoma because redi yadzongwa dzedi dzadzirire zbc yacho redi yoita sei iyi eh. haibate zbc kose itaika kuti ibate
ndotsvaka mari yekutenga kuti ibate chiri ichi eh. ndongosiya eh. kustar fm ikoko kana kusino hapana ndonge ndoridzao maflash eh, saka toita sei nemutemo mm, unoda kuti igadziriswe zbc ngaitengwe iri yoga zinara yotengwa insurance yotengwa zvete zvega eh, but vari kuti hamuzotenge ka imimi kazvikaparadzaniswa eh, izvozvo Boys ndo vakati ngavata ngavagadzira kuti zvese zvibata kamwe chete zviringeta Star FM. Kuti ukangopiwa reading apa vakabva kunze iringosvika chibata Star FM. Oh, asi kana radio dzikabata mutemo wacho unenge uri right.
Inenge uri right top top adala.
Boys ndo zvati zvakaita se zvokushanda kawanda. Inenge zvakushanda.
Osaka nyaya yenyu ingori kuti amusi ku access. Ehe. Okay. Ehe because atusika access radio yedu iyo ipi takaivhura apa. inobata star fm ichingobva kubata stm zvatopera okay. ndauchitenga kaya kaya kamoti kanzi kachii kokuti ndiisira mhm. kuti ibate mastation yese mhm. ngawagadziri kuti ingoito zvichiita star fm
maidawo kuti iite pamari ah, kana kaita 10 or 5 dollars everyone will pay bcause inenge iri mari yekuti munhu anongobhadhara haazonetseki nekubhadhara but if mari ikange iri kuba 30 uko mari iri kunetsa haisi kutenderera munyika but utoona kuti mutemo iwa kutozosainiwa manje manje ah, then i mean kana vasainawo vasaina or else itai mameasures like dstv inoti izvoni kana usina kusubscriber you don't listen make let it be something chekuti munhu anosubscriber ndobva obva atenga kana ndisingadi kunzwa radio yenyu handisubscribe ndongofamba nemota yangu yakanyarara kamwe kaka pa
chonaka eh. unenge kausina titi imimi mutemo wenyu makati wedha unayo kana taona ndiri
asaaaongetomota bcause pamwe kapachona unenge ka usitori nani grini yako haukwanisi kuto haukwanisi hautombonzwe kana staife then munhu akadaro mm, ndo pamunozomuti abudise mari ah. vari kuti zbc kwete staive eya eh, eya izvo zvano eh, but ah. saka zvoitwa sei
atenge ah, pamwe havo uripowo zvavo mutemo kuti vanhu zvavo vagara kari kungonzwa ndo vanhu vanoita se vanongobvisa kana wo munhu asina ongirini yake asina radio yake abvise saka me nini nangu kwandiri ndo muonero wangu une kakudzvinyirira mukati because maradio mazhinji haabate zbc saka techibhadharira chii gadzira ikaibata Ah, plus inonyanyodhura zbc yacho dai vaita kana kuti 5 dollars at least zviri nani it can, it can be affordable munhu wese anotenga but kana ichidhura manje munhu wese anenge akuda kungoitawo zvekungoita kuti akwanise kurarama
saka recommendation inge ichi aiwa ngavango zvazviripo zvinhu zvatinokwanisa kungoita izvo zvagara zviripo vasamanikidze vanhu kutenga muchero weredhiyo eh, mutungamiriri wenyika kana ataura tingarambe mm.
toita izvozvo zvavataura eh.